Ħajru Joseph, Joseph Muscat. Ħasiba jistaqsini għalli pa, ekk eh, Joseph xtaq suġġerili li noħroġ għall-elezzjoni tal-Ewropa. Xkien għandu ċak konnessjonijiet bil-qijat eh, dejjem eh, Jiġri laqat ta' esperti f'dik il-linja u jgħat ukoll fil-Kumitat fl-Esekuttiv tal-Tobba tal-Sports fl-Ewropa b'elezzjoni u l-uniku vot ta' Malti u għatijaw. Hija voddiri bil-voti ta' tobba mhux Maltin. U għatlu jina jek tajtiva, inti s-sibni warajk, għatlu pero deċizjoni t-tuħoda inti. U għalli Iva, u minn dikinar għatma raġanu, naturalment, trabba familja laburista, familja fejn kull fejn tara kodba. Kien iħat parti għawdex, u Joseph għallu, kien għallu, naħseb tkun kandidat tajjeb għall-Ewropa. Għamelek kien. Għallu ma tini ċans, niddiskuti għaw ma' dedi speċi Għand l-esperjenza li għandu. U ma Nikola, u għax Nikola eh, eh, importanti ħafna your partner ftijom di bħċaċma. U bat, għat jaħsibha ftit, għale, inta. Meta d-deċida li joħroġ jina nkun sinċirmek pala dak u għahija u pala ħija jina eh, ħad gost u proud. Kont sorpriza u le. Fis-sens li kont sorpriza għax ma kienx Tant tkellem fuqha l-kwistjoni li forsi kien interessat joħroġ bħala kandidat. Imma minn banda l-oħra naf li ju minn dem tinteressaħ l-Unjoni Ewropea u kien ġeli kellimni fuq għaw kemmi kemmi xi ħaġa speċi interessanti u kemm hemm eh, xwieħed jitgħallem fuqha u kemm hemm Xi wieħed jirrid jara Malta kif ħanimxu la qegħdin fiha x'nistgħu eh, kif ħanimxu fl-Unjoni Ewropea. Allora l-kemm huma tkellim direttament li rrid joħroġ bħala kandidat, ma kontx sorpriża lem meta li ddeċida li jrid joħroġ. Kirill li kun membru parlamentari Ewropej tajjeb għax Kirill ma jagħmilx distinzjoni bejn il-persuni. Kirill jemmen li għandu jkun il-vuċi ta' dawk kollha li għandhom l-istess valuri tiegħu, l-istess trobbija tiegħu u l-istess prinċipji tiegħu. Allora nemmen li bid-differenzi kollha li hemm bejn il-poplu Malti huma x'inhuma li għal ħajja huma relevanti, Kirill jitkellem fisem kulħadd. U nemmen li għandna bżonn nies bħal Kirill. Jiena għandi fiduċja kbira fih. Naf li jekk jirrappreżentana l-Ewropa ħajamel il-ġid u ħajamel il-ġid wieħed għax għandu ideja ċari. U u żagħżugħ fl-istess ħin anki minħabba xogħol tiegħu bħala tabib għandu ċertu esperjenza tal-ħajja li forsi għandu esperjenza aktar mill-età tiegħu. U jina zgura li jekk jalla jirrappreżentana jkollu il-bilanċ tajjeb ta' esperjenza u zozija. U l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, apparti ħin, stress, għajja u tensjoni, xiswitu lil Kirill? Kellna nbidlu data ta' tiċ, infatti rajt anka kummenti fuq gazzetti, insomma, kien hemm xi nies li qalu din speċta tmur kontra l-family morals, Jien ma nara xejn minn dan kir li jien għadna flimkien. Anzi, iktar iktar naħseb il-kampanja ġabitna iktar close għaliex inti tkun qed it-tnejn qegħdin taħdmu ħafna xogħol għall-istess għan, avolja ma tantx għandna daqshekk ħin bejnietna qegħdin naħdmu għall-istess ħaġa. Ġifieri kull ma minna ġifieri posponejniha b'xar, ġifieri mbagħad qlibna għall-Lulju. Ma kollox ovvjament l-istess. Min kienu l-ewwel persuni li tkellimt magħhom qabel iddeċidejt li tikkontesta l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew? U x'kien il-parir tagħhom? Mela, l-ewwel persuna Nikola Larusa għax qabel ma kistajt nuħu deċiżjoni kellna naraw x'ħan għamlu ħabba tiġ. Għax kif kulħadd jaf issa kelli nżewġ Ġunju u mhix ħaġa Attwa li tagħmel tieġ u kampanja. ħafna wara. Ija, fil-fatt, xtaqt nipposponi naqra iktar, imma fl-istess jina nistennaw u koll, jiviri, xoqqa ta' t-nejn nasib intlaħqet li ħan nizawġu fl-ulju. Ġivlu ħagġa li kena nam nsibu knisja fejn nisaw nizawġu. Eh, tina ħagġa, saqsejt il-missiri, il-pari ta' missiri, u il-pari li tani għalli kiri li naqra maqtuħ ta' mill politika attwali tal-Partit Laburista. Saqsi ftit ħbieb tiegħek li qegħdin membri tal qegħdin fi ħdan il-grupp parlamentari tal-Partit Laburista. Saqsejt ħbiebi, u kollha tawni parir, Kiril, dejjem ħad tkun esperjenza, titla' jew ma titlax. Inta kandidatura valida, għandek kandidatura valida ħafna, għandek ħafna affarijiet tista' tagħti lill-partit tagħna. Go for it. Għal xi żmien Kiril naħseb kien l-inqas wieħed li kont naf mill-familja Micallef Stafraġ, biss daka kien żmien ilu. Meta kif il-GB Xorġ għall-Parlament Ewropew kien talab li ntaqa' miegħi fost nies oħrajn u billi kont imħabbat kont se msiefer u xtaqt narah għattu smatlu l-uniku mezz nitaqgħu il-każin tal-Labour Party San Ġeljan li ftit metri l-bot mid-dar tiegħi Qatlu bil-qalb kollha u Chris Saġus għadu kif qal li l-ewwel ma ntaqgħu kien madwar mejda. Naħseb fil-każ tagħna kważi ntqajna fuq il-mejda għax konna ġo kamra li bilkemm kellha siġġijiet. Imma eh, kienet diskussjoni xorta waħda interessanti u naħseb waħda mill-ewwel mistoqsijiet li saqsejt il-kiril kienet qed tisma' tlu jiena qed noħgos ħafna li se toħroġ, tlu ma kien hemm minn għamillek kuraġġ Qalli iva, qalli kien hemm bniedem partikolari, qalli li ħajjarni ħafna, jiena ħsibtu se jgħidli l-Papa. Qalli le, qalli Joseph Muscat. Għandek l-iktar tim importanti sabiex tagħmel kampanja xirqa li tikkonvinċi l-elettorat li jivvotalek. Jiena naħseb li Kirill huwa wieħed mill-kandidati tajbin li għandna fit-tim eċċellenti li għandu l-Partit Laburista. Għandna tim mill-aqwa li jiena konvint li mhux biss se nikkonvinċu lil dawk li jifhmuha bħalna sabiex jivvutawna però jiena konvint li bix-xelta u d-differenza kbira li teżisti bejn in-natura tal-kandidati tagħna ser iġibu lill-partit tagħna l-aktar vot possibbli li jista' jkollna f'dawn l-elezzjonijiet. Il-Partit Laburista u Malta M'għandhiex għalfejn tinkwieta għaliex b'kiri fl-Unjoni Ewropea sejjer ikollna persuna responsabbli li sejjer jagħmel unur lilha kif ukoll lill-partit li tippreżenta u lill-pajjiż. Ħadd mill-kwalitajiet tal-Papa Kirill ta' The Shoes of the Fisherman li kien serju imma jitbissem, jieħu d-dinja biċ-ċajt u għamel affarijiet li ta' qablu ma għamlux. U Jiena sa minn kemm ili nafek u kien gost kbir tiegħi li nagħmel li nista' biex nappoġġak meta kont Ministru tal-Edukazzjoni biex ikonna nies fil-qasam tal-mediċina sportiva. Naħseb li għandek għandek xtaqdi. Jiena lilek nassoċjak ma' tliet kelmiet. Tbissim, ottimiżmu u ferħ. Jekk m'għandekx idejk fuq il-polz tan-nies, int ma tafx fejn tista' tgħinhom l-iktar in-nies. Tajjeb u importanti li l-kisbiet li ġa kellna mingħand il-Membri Parlamentari ta' qabel, nimxu fuqhom, nibnu fuqhom. Hemm ħafna problemi, Rajna dan l-aħħar fejn maħabba l-intervent ta' Louis Grech fil-Parlament Ewropew. Spiċċajna li ħareġ biċċar li l-gvern kienet jisraq il-flus ta' nis maħabba l-VAT tal-karozzi. Issa, dak mhux minn intervent fil-Parlament Ewropew, Malti kien Hemm ħafna affarijiet oħra. Nikola u l-kampanja elettorali. Tkun ma' Kirill f'kull okkażjoni. Tiġri miegħu kważi kullimkien. Għandha sem attiv fil-kampanja elettorali tiegħu. Anke fil-photo shoot b'sorpriża l Kirill meta l-kandidati kollha tal-Partit Laburista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kienu qegħdin il-barakka ta' fuq, Nikola ġiet u magħha ġabet l-aktar ħaġa żiża u prezzjuża li jom it-tnejn, il-kelb. Nipprova ngħin ħafna l-kiril B'kull mod li nista', ovvjament ħin tiegħi huwa limitat għaliex naħdem bħala tabiba, ovvjament dak huwa xogħli full time. Imma nipprova ngħinu anke forsi mmur miegħu ċertu avvenimenti jew coffee mornings, il-laqat li kollom, nar taħat, kif ukoll ovvjament nisapportjaħ u ngħinu anke b'mod forsi ninkoraġġih meta jkollna l-speeches, naddu għom fl-imkien, Tispjega ma' 606 li f'ċirkostanzi bħal dawn, kull tip ta' sapport huwa aktar minn importanti. Jiena naħseb li kull tip ta' sapport huwa importanti ħafna għax il-persuna jkun għaddej minn ħafna stress u għalxejn forsi kollu sitwazzjoni tal-familja ma tantx tgħinu għaliex persuna minn se tgħinu jmur quddiem anzi ħadd iġġu dejjem lura. Imma din żgur mhux fil-konfront ta' Kirill għax missieru araw hawn, anke Għawdex jinsab. Aħna kulħadd qed jaħdimlu għax jiena I've gone back to canvassing isni bħal meta missieru kien fil-politika. Bid-differenza li di ħafna iżjed diffiċli għax għandek ħafna distretti.